Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat motivator Banua dimanapun pian berada saberataan Dalam kesempatan kali ini ulun ini hendak membedah sekaligus mengkritisi lawan mengupas lebih jauh tentang programnya Prabowo Gibran yang berkaitan lawan pembagian makan siang lawan susu gratis.

cara bubuhan paslon ini hendak menggait suara masa lebih banyak lagi atau maulah supaya viral atau heboh supaya orang tuh cangangan lawan sidin lawan si paslon ini awalnya lah tapi setelah ulun lihat ada debat kemudian ada talk show ada podcast imbah itu di TV-TV itu banyak dikupas tentang program pembagian susu lawan makan siang gratis ini mulai paham ulun apa yang dimaksud buah-buahannya lawan makan siang gratis ini. Imbah itu cari-cari-cari nih informasinya baik melalui tim suksesnya dari TKN ataupun dari sumber-sumber lain yang kawa kita lihat. Nah, sekalinya program ini nih walaupun kelihatannya pina lucu-lucuan, indah kayak rasa mustahil ada jua modelnya nah karena kan dana nang digelontorkan dalam sehari itu kada sesadikit jua nih perkiraan itu satu triliun per hari ya artinya mau setahun itu lebih daripada tiga ratus lima puluhan triliun lebih dalam satu tahun nah

Jadi anak-anak nang mungkin secara ekonomi itu inya kada tapi kawa untuk menukar makan belabih, makan seadanya aja di rumah, ini mungkin lawan program ini nih pas banar. Nah, karena kita melihat problem di Indonesia ini salah satu nang paling menyita perhatian dunia itulah bukan hanya di Indonesia.

ada nama nyambat mulai dari dalam kandungan anak-anak kita ini harus disiapakan sudah nang kayak apa formatnya sebenarnya masih belum terlalu tahu lah tentang formatnya cuman kalau secara teori itu mulai di dalam parut itu sudah disiapakan imbah itu dilanjutakan kena sampainya balita

dengan adanya program ini nih petani-petani kita imbah itu nang memproduksi susu jadi bebuhan peternakan sapi dan lain sebagainya nang memproduksi susu bahkan sampai ke pabrik-pabriknya itu bisa diuntungkan lawan program ini nah kaina duit itu beredar di pedesaan kenapa karena di dalam makan siang itu kaina perlu pisang

bayangkan kalau itu dididikakan ditanamkan lawan anak-anak kita di sekolahan itu mulai dari SD-nya sudah belajar berkawan bersama makan bersama mungkin makannya di lapangan atau di dapur sekolah dan lain-lain nah itu luar biasa lah jadi mungkin itu harus menjauhkan dari pikiran kita nang bayangkan ya kalau anak-anak kita aja makanannya si tang hari habis itu nya mengantuk mata kena lagi belajar jer seperti itu bayangan-bayangan kita nah sehingga bayangan-bayangan negatif ini

dana dari mana datangnya dana nang 360 350 triliun lebih tadi dalam setahun nah imbah itu kita pelajari lagi ternyata itu digawinya itu bukan serentak tapi bertahap mungkin dalam tahun pertama nih 20% dulu

Artinya apa? Artinya dana-dana tuh kena diambil mungkin dari pendidikan tuh kada sebesar sekarang lagi karena dipangkas gasan makan siang tadi. Nah inilah yang menjadi sasaran kritik. Kenapa? Karena jangan sampai jadinya anak kita tuh cuma memikirkan makan, makan, makan aja. Sedangkan pendidikan kada diurusi.

Jadi kita lebih baik memberikan pancing, memberikan alat gasan menjaring iwak daripada menjulungi iwaknya langsung. Nah, bubuhan Prabowo Gibran langsung menjulungi iwaknya. Ini perbedaan cara pandang capres-capres kita.